Reit, um, dyma'r cwestiwn cynta. Dwi wedi uh, teipio hwn yn barod. Um, a na i ddarllen o, falle bod o'n haws os ni'n darllen o. Mae rhodenni tanwydd uranium o fewn y craidd. Mae atomau uranium yn amsugno niwtronau ac yn amholltu gan ryddhau egni ar ffurf egni cinetig 2 neu 3 niwtron ac atomau eraill, bariwm a chrypton, fel arfer. Rhaid arafu'r niwtronau hyn er mwyn iddynt gael eu hamsugno gan atomau uraniwm arall, y cymedrolydd, sef graffit neu dŵr neu ddŵr trwm, sy'n gwneud hyn. Mae rhodenni rheoli bowron yn amsugno niwtronau er mwyn rheoli cyfradd yr adwaith yng nghraidd yr adweithydd. Os oes gormod o wres, gellir gostwng y rhydenni rheoli yn ddyfnach i'r craidd, gan amsugno mwy o niwtronau ac felly lleihau'r nifer o ymholltiadau. Wrth godi'r rhydenni, bydd y craidd yn poethi. Uh, Swn eisiau deud gormod, jyst darllenwch dros os gwelwch yn dda. Um, Gwnewch yn siŵr pan ych chi efo cwestiynau ac y yma. Uh, just, just atebwch y cwestiwn, so darllenwch y cwestiwn mwy nag unwaith. Disgrifio sut yr ymholltiad 235, hwnna ydy'r atom uraniwm ynde, yn y rhydenni tanwydd, yn cael ei gynhyrchu mewn adweithydd niwclear, ac eglurwch rôl y cymedrolydd, so hwnna, mae angen sôn am y cymedrolydd a'r rhydenni rheoli. Okay? Felly, os gwneud y cymedrolydd gyntaf, yn amlwg, dwi wedi sôn am y cymedrolydd fan hyn, right? y cymedrolydd. Dwi wedi enwi y deunydd. Right, so mae'n gallu bod yn graffit, dŵr neu ddŵr trwm. Um, a wedyn, dwi wedi, wedi di deud hefyd bod nhw'n, dwi'n deud sy'n gwneud hyn, dwi wedi dweud chwyth chydig bach, da chi'n gallu gwneud o yn eich arddull chi, ond dweud bod o'n arafu'r niwtronau, na wedi pwrpas nhw. Ok? So, maen ma nhw'n arafu'r niwtronau, dyna beth maen nhw'n gwneud, ond pam? Wel, er mwyn i'r niwtron yma cael ei amsugno. Right? Gael ei amsugno gan yr ateron. So, mae yna dri peth yn does, reit? Enwi y deunydd, uh, egluro be maen nhw'n gwneud a pam bod angen gwneud hynny. Alright? A wedyn os yna'n gwneud yr, yr, um, y llall wedyn y rhoden i rheoli. Reit, so wedyn dwi'n deud mae rhed, rhedennu rheoli, unwaith eto, dwi wedi tra mae dim ond un deunydd sydd gennych chi enghraifft ohono fo, sef bowron. Reit, a wedyn mae heina yn amsugno niwtronau. Okay, dyna be maen nhw'n gwneud. Reit, ond pam? Wel, er mwyn rheoli cyfradd yr adwaith. Okay, a wedyn dwi'n mynd ymlaen i ddweud, os mae gormod o res, bod chi'n amsugno mwy o niwtronau, a wyt ti ddim digon um, poeth, Wel, dan ni'n codi'r rhaglenni rheoli fel bod yy llai o niwtron yn cael eu hamsugno. Ocê, so darllenwch dros hwnna, a gwnewch yn siŵr bod chi'n deall pob rhan, gennych chi ddigon o nodiadau yna fo, ac ymarferwch um, uh, ateb o yn eich geiriau eich hunan. Cofiwch splats hefyd, iawn, darllenwch dros dy fo, ar ôl gorffen, a wedyn splatiwch bob peth. Right? Achos da chi ddim eisiau bod yn haen isaf band, yy cwestiwn ar cy y, pan dwi'n deud band, mae yna fand, band isaf di un neu dau marc, band canol di tri neu pedwar, a yy band uchaf di pump neu chwech. So be fydd arholwr yn gwneud ydy edrych ar hwn, bydd o'n ei rhywbeth tebyg tanlinellu neu amlygu unrhyw darnau da, reit, a wedyn bydd yn cael sgan sydyn, os mae'n meddwl bod chi wedi deud rhan fwyaf bethau, mae'n deud, reit, mae hwn yn haen uwch, a wedyn bydd o jyst yn cael sgan sydyn, o, 'di o'm 'di atal nodi, 'sa'm prif lythyren, pethe gwirion fel 'na, na, 'di o'm yn gallu bod yn chwech, reit, so mynd lawr i bump. So os chi'n meddwl fel yna, reit, so sblatiwch o ar y diwedd hefyd. Reit, dyna diw, diwedd cwestiwn 1A.